Narorire moranyigwe buya, ekiagera tari erasima ere mbabetererie moigwe, lakini ing'anchere mosange na inche ase omogano ore aa. Aare seito egereire amani, naende ere ang'e nonyango somomanyete.

Kobua aiga, etararosigwa, etaba aba renovated naba Jerumani aba bakorwa ng'a ya Young, Young, H. Young, nere yaremete ebare eye korwa Kilgoris gochia Bosongo ekaye, ekayekorera renovation. Etarakorerwa, igo yarenge es, esaregete. Ekero esaregete, aba omomani nare, say, aba bamani aa. Baria momanyete korwa ase abamani, na abwo mogaaka katagete abamani bakonyuoma abanto abange, bakonyuoma abakungu abange. Lakini omomura oyomo orende omotajiri obwate chionda chinyinge, chionda goetani elfu chilifu ikomi. Akagenda ase efamiri gete, aka-identify omoiseke. Omoiseke gete omwana omoke bw'emiaka saba, nane, iga ikomi, otaraba kende, otaraorokia. Omanyete abang'ina abwo nabakorora ebieni ebi, bagakabia kobagokia ebieni, mbirenga ki goika kiache ekieni? Omwana bw'emiaka ikomi, emiaka saba, omwana oyio otwarire ekieni keragoa ki'omosacha, ng'aki ombati gwakire iga bamintuga. Gose omonto goika obosio boterere, emiaka yachakire ikomi na etato, ikomi na etano, egekuba giachakire gocha, ororo obosio bwabeire, ororo ochakire omobere ochakire koba abaiseke nabo bare, omanya gokong'usa ng'aki, ng'akia. Aba, oyo bono oyo ogutire, gabia ere igo, gose bono? Omogaka oyo akagenda ase efamiri eyemo yarenge entaka, lakini ere tamanyete gose nentaka bare. Omwana oyo akamogokia, agateba ng'a oyo nainche nere orabe omwanchi one oyo. Abamani igo bakogenda barue enibo mapema. Abaibori baye bakamorangeria, bakamotebia, Ing'aki? Ing'aye aye gwachorire?

Mogaka na atoke ochire, abao mwao batebe ekero agocha gokiremu, batebe ng'a ntware ochi chiombe chiakorete ki? Chiakanete. Aa negoseasensie ekageba bwango omo finally they settled they seltled at 1000 mo mogaka oyo ateba chiombe ndaru neribwe eye eyemo. Bagateba, Twarichire. Aba bagakumia nekeene, Chiombe eriba eyemo chisobue iga, iga naintwe gotigena naintwe twabeire bono abanto. Akabatebia rituko, agase, agenda agatebia abanto, bagatema chiombe eriba eyemo, chigacha chikabarwa eyemo, ibere, emia mocha, mia tano, mia saba, mia nane, eriba eye. Akabatebia, Inche twakorani. Omwana oyo bono ere tiga akiine, engaki egocha goika ninche ing'ite gokora ki? Igwanei nabana b'Omonene, moigwete buna ngokwana. Omong'ina oyo, omwana oyo ogarenge omwana omoiseke, garenge kera ase inse, inye. isano, akana-gotiira kera ase nane, agakora amatendo, agaeta buya. Ekero aete buya, akagenda eHigh School. Ekero aende ase High School, agakora buya, agaeta akanyora chi, akanyora e, Clean A. Egento arenge reti gochi koegera namang'ana yobo-loya, amang'ana yogoakana nebiina, kogogamba ebiina. Agateeba, Akagenda ngako na gosoma omogaka oyo nabarete na gocha ngaki ende o keria, gocha origererie ngaki omonto oyo akorete ki, agenderere. Mwana oyo ere takoreti ki? Tamanyeti. Chioma akoriere amabere ne chiang'u echiaye, echi akoira roche chikoonigwa agosomera ne chiang'u ne echiaye aakaneire. Omwana oyo agakora, ogochia okogenda, okogenda, okogenda, lou! Ogosoma, Ekero graduation yaye egochia koba, nyuma etarachia koba graduation, nari ebaare eye ekona koremwa aa ere omatoge erende. Mogaka oyo akagenda bosongo, aachete Kisumu ase mang'ana gete, akanyorwa ogoika bosongo, agaacha onyorire, bagochia goika aa Nyangusa aria, chinsa igo chire chinsa isato, chinsa isato, obogango obwo nari chibiibi chiachete echi, chipiripiri.

Agateria omogaka oria akarugoro, agaakera nse amaino aiga arenge aya onsi tiga akarua. Omonwa ogatigara bono tiga amagawo ase amano, amaino takareti ki? Taiyo. Onyabere oyio otabwati amaino, gaki nasabire amabere ng'ati, ng'aki tari aye naroti ngakorora? Onyabere, onyabere ase amabere a Yesu, mani eng'ondi. Omomura oyo amaino akarua.

Tiga boneikire, bagachaka, bakarire chigari, bagachaka. Omogaka oria akarebata, akaragenda, achia gocha bono buya. Akagenda, rituko riogocha agacha ache koirera omong'ina oye, amoire agacha. Ogocha, ogocha, introduction, ogotebia, Aye nyarebe, erieta riria bakorokwa riaro rigiya ndiri.

Oo, oyio ogoteba, ogoteba, nogoteba, Agwo nomwana oyo inche nachire, nomong'ina one na, nachire kosi, rende eguna ere ekagwa eita, bono nere nachire. Moria okorangeria Violet gocha, noe ikaranse taa, baba are, baragere bakorire, omong'ina one, omong'ina one nachire kosi. Ng'ina orori, ng'a na, ng'ina okoaka, ng'ina okoaka Violet okomotebia ng'a aye oyio nere omogaka oo, naye acha koria. Okomoteebia, Oroche ebinto bionsi ebi bire ase onde echi chionsi chiaintwe ntwarenge baano. Agatoakame, agatoaye, agatoa chionde, chionde nachigwasomera, chionde nachikwarire. Kianga, bono goika ogende. Okomoboria, Mama, omogaka oyo otabwati amaino, otabwati amaino, inga inwe ng'ai nere ng'ai? Nere oyo iga oyo, oyo nere omogaka oo. Ekeene, ng'ai? Chionde echi chionsi nechiaye ng'ai? Naki bono ngokora buna nasomire iga, ba, nonya nabagisangio baane mbachie goita bang'ana ere omogakora. Akarua akamotebia, akamoira ekando, ng'ina akamotebia, Intagete ngoe amang'ana atato iga ane, okogenda kogoika aria. Igo gwakanire, naki omotagetie omogaka oyo ng'a ee, Ase engencho amaino atabwati? Ee. Bono onye bono kobwatekana ne culture ne custom yaito goika okore ki? Ogerere. Bono ntagete gokwaa ebinto ogochi gokora erinde bigechi oyo agoseri okogoseri otware ribaga riokogenda ochi konywa omoguna oganete. Akarua akamotebi egento egetarenge ogokora okogenda kogoika aria ee aria goko ee oborere Ogende oitire amaache, orete amaache obieke. Okare borisi chiombe, nabatae ne chiombe chinyinge abarete ki? Ogochi gocha omogaka oyo, aaria ase bakare mariti igere riberera rinene, riberera rinene. Bono akanyora ng'a akanyora ng'a omoga omoyio oyo agaitera agobeka amaache boyo matress ki ang'o, ebinto bikaba amaache. Bono omogaka ogochi gocha, ekero bakoorire koragera bakoenda oyo okonyora amaache. Okorua oro okomoteebia, Ngoteirwe aba, inwe nabaanto abasomu, imaete seita aa, igo tobwate riberera rinene. Kumbe eye nere ensera y'okoretirwa echi ekwerende ase aya, ase aya oborere ao ogokwa bore onsi buna omonto omosomu. Aa, bono igo tore buya. Omogaka oyo akarara are ase amaache araire, rakini naremererete ng'a nomong'ina obo. Mbare namoni goeta amang'ana angoteba. Omo omosubati oyo omokungu ng'aki, Eke negekone, keria neke ekemanyererio egetare nare gokora, nokobeka amache borere aiga, erinde omogaka oyo abe orimo nkinteirire ebinto. Naende otebire ng'a eye ne chitemberete nachi kogokanya ekepe ribe rera ribe egekone. Aya. Ng'ambi bogachia. Akamoteebia omong'ina one, Aye bono naye omanyete kumbe oku natokaneiri gokanya chitemberete, eye bono ogwakora egento ekiya, ng'ana ya kabere. Omong'ina oyo akamoteebia, Omogaka oyo ekiagera arange, o- o- ekio kegosinya, igo okogenda ogokore echumbi. Echumbi eye ya ishirini na tano eye ya ishirini eke enusu kilo. Kogochia gokaranga ching'eni, beka echumbi yonsi omoro inchwe echumbi eye esoe, erinde akore korende o- okore monto ki oyo. Batokie abe abasomu, bakobeka echumbi ya yonsi Akarosia endagera, akabeka echumbi yonsi. Oria omochi gocha endagera akanyora egeire omonyo bweka, omonyo bweka, aye omonyo bweka. Oria akamotebia, Ing'o omanyete ntwapimwe aa, tokanyora ng'a echumbi yaerire omobere. Echumbi yaerire omobere, kumbe inwe abanto abaso momanyete ng'una chinchera to mogotokineria chichumbi. Echumbi eye nero nkoragera. Akaragera, akaragera, agaaka omotwe omoulo bw'amang'ana ayio, akaera, akarua ore omosubaati oyo, agakumia ng'a eke nakio egekone echumbi, naende oteebire ng'a echi nchumbi, chichumbi chimwerete omobere, iga ng'a naende nechumbi nachikonenta. Eke gekaba egekone kende gia kabere kiabera omoiseke oyo. Akagenda ensemo, agaaka esiinki, Akamoboria, Mama, buna gwantebetie gekon egento egetang'ani nakore. Egia kabere, e, egetang'ani nakora, oteba ng'a eye nere enchera, gwageririe nonya neribererio tokoriga morao botuko, torake, e, torakarie, e, emebere erabe buya. Igo nokorara chitoro chingiya. Kaboka mambia iga atebete ng'a naraire rero buya. Echumbi ngachia kobeka, otebire ng'a echumbi emebere yabo mbapimu nechichumbi akaseri. Bono ng'aki ngokora? Omoerio oye omosibati oyo akabeka amaru inse, agateebia nyuma amo mwabo ng'a, Ekeene naye nekiri, oyo nere ki? Ekiagera agang'anchete mpaka riria inche ntari kende, riria ngokora amabe, ebabana, ebabana, efanya nini? Ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Nomanyete ng'a abana ba Nyasaye bakaguna oko na kosiba egento eke, oko na konywera ongo- e- e- e- e- amarwa, oko na gosiba chisigara, oko na gokora ebibe, ore omoibi, ore amang'anyarotoki, bado nobwana kotenda. Igatebete ng'a naye akwerete agaakana esira ase omosalaba o Kalvari. Ekemanso kia Yesu nkeigwa bonsi Togotiga ribaga eri riete, na amang'ana aya y'okorandia okw'enchiri abana ba Omonyasae taigochia koirenga ki'etano. Bwango mono, soon and soon, omogano bw'ense ngosiekwe. Ekero ogochia gosiekwa, taka riria omokorerete Nyasae amabe, okorerete abamino amabe, bagonungwa na kupenda. Amaote aye, ekero ogosoma egetabu kia Isaya ekegoteba ng'a bwetera ase amaote aye, Amaondo aye mpaka emenwa ekarua, kiang'o matima akabetwa, kiang'o akakomorwa. Ning'o agoetera ase amaoto aye? Twanyorire okogwenigwa kw'emebere kw'amagima aito. It is my intimate prayer, bana ba Nyasae mwache ase amatanga aya, Nyasae nagwanchete. Ase egetabu eke ki'Abaefeso ibere, ekebungo ekemo kokogesa omobaga ikomi, Igo ngosoma amang'ana amanene omosomba Paulo akoorokia ng'a bakariritwe tari abanto batomungwa na banya nini banatupenda. Barenge abayare goetaberana ng'a Nyasae otwanchire tibakariritwe buna tore, lakini rende tonakoba goika riiri. Toragenderere koba abanyabibe. Nyasae orure ribaga onache ekiina, onye kwaye konacha ekiina tari mambe. Ndiriri. Okorandika onde ngore mbwate ng'a rituko riria tari rinde. Ndiriri. Rero. Rero. Getabu kia Abaiberania Moritiri bwe getabu kia Abaiberania egoteba ng'a rero kong'a okoigwa eriogi riaye takonogoka onkereki chinkoro chiaito. Tosome bono ebuku. Omwancha torari tosome ebuku.

Omobere mbogoreti, emebere eye tobogoreti neye eri gokwa. Barenge abaigure buna nakwanire. Naki nateba, Emebere eye obogoreti, buna obogoreti igo, ebe ngochia ore ekanisa, ebe toigochia ekanisa, ebe namarwa okonywa, ebe nebuku ogosoma, ebe nomobasi tore, ebe tori mobasi ta, twensi igo tobogoreti emebere egokora ki? Egokwa. We are carrying mortal bodies. Toragende ebibungo bike. Bono ntagete tosome baria abasombi bono Chaka, Okonsilata na Akoroliramu. Bo ebuku torabeka koboko. Beka ebuku koboko. Aya, Chaka ekebungo gekorokwa Egetang'ani, Egetabu ki'Abarumi. Egetabu ki'Abarumi igere isano na isato, ekebungo kiaye ekianda goika ikomi na kemo. Nsoma anga oyokoarora bwango buna naikire iga. Ehe, iga egoteba. Onye omoika o Nyasae omenyete ime yaino, rirori timori gotung'unyana ching'encho chi'ebibe, korende ching'encho chi'omoika onde bwensi.

Soma bono bwango. Kiamosireri onde Ase omokonyi. omoika o Nyasae amenyete ime yaino, rirorio timori gotunyana chingencho chi'ebibe. Korende chingencho chi'omoika onde bwensi otari nomoika o Kristo, oyio tari. Omonto oye, naki Kristo kare abe ime yaino, nonya emebere yaino ekwete aase engencho y'ebibe, emeika yaino moyo ere ase engencho y'oboronge obo mwanyorete, korende onye Omoika oye

Bakoorire koruegwa ab'ekegwanso abagima ase okorusia ebibe bi'abaanto abange, na ab'ekanisa. Notigere agwo. Ekeegwa ekerenga ntagete nkwanere igoro y'omebere yaito buna tobogoretie ere ki? Eyaki? Emebere yaito obogoretie buna obeete omobuga omobere oyio igo ore omobere ogokwa, mortal bodies. Igo yateeba ng'a.

Igo nokwe mbarenge baroti ng'a mbakwe, mbarenge baroti buna nobaru rero mbakagereti ng'a mbaike etabu ya bori nabo ngokwi koroo. Tekonyarekana, yeah, it is possible, chingaki echi chiagenda chikorekane. Abana baria bare korwa esukuru igoro, egari ebasi yakorekanete iga omwana o form four agakwa. Nabande gose na oishirini naki bakare nyagitari? Tafakari gose bono mwae mwaroti matangaso aya. Ntoigwanaine igo. Abana baria mbamanyete ngochia gokwa bare. Mbarenge baroche ng'a ntokwe. Igo twagacheiri twensi amakweri? Ee, onye twagacheirwe amakweri. Na nyuma y'amakweri inki gekobwate? Togende, emeremo buna eruku ya Nyasae yateba, Nyuma y'amakweri inki gekobwati aye omonani? Ekiina, manya ng'a amakweri bwancha tibwancha nakorete ki? Naro, ekiagera Adamu, oyio bwe ritang'ani, aritu natogo mbatogorerete amakweri. Baada y'egokwa inki gekobwati? Ekiina. Inge ebe ngochiora ekanisa, ebe toigochia ekanisa.

Ehe. Obogima bwaino ninki? Obogima bwaino ninki rende? Inaki inwe neritaturi. Inwe neritaturi. Rikororekana ase egeke egeke. Rikororekana ase egeke egeke. Naende riasira. Baada ya egeke egeke riakora ki? Igo ritaturi, nabo orabe ritaturi emiaka ime eyemo. Nabo orabe ritaturi emiaka bono buna narorage omwana omwana onye oiga, iga are emiaka hamsini na mbili. Onde nabo akoba ritaturi emiaka emia eyemo, nagenda koenia omoshiriki onde igaa, igaa, igaa, igaa itumbe aria, igaa, igaa itu, i, tari itumbe, ikiogoro. Omong'ina okorete emiaka emia eyemo na emerongo ebere na kianda, a hundred and twenty-nine years. Omoiseke omwana oye omonene anyorete, iga amonyorete obwate emiaka ishirini na mbili, emiaka gose ikomi na nane, lakini omwana oyio are ase omote, no, ishirini na mbili, ekero achiete bwoye. Omwana oye iga arenge emiaka mia mocha na saba moyo arenge, lakini ase achiete obogima obwo arenge obokong'u ake, omobere ogatenyeka. Bono kagocha ase amatanga, abakarabia buna, Inchuo baba tokoire, nyoko nakorete ki? Tamanyeti iga akobua rimenyo kagakwa orori, Baba, nkaire. Yaani ng'ina osirete emiaka emia eyemo na merongo ebere na kianda, omwana ochire komorera nomwana obwate emiaka emia eyemo nere enga? Okwemanya temanyeti. Lakini ebuku eri yatoinyori ng'a nomenye emiaka emenge, emiaka eyio tokorora emenge, ebuku yateba nki ere? Risaaturi, risaaturi, egoeta bwango. Bono bono omanya gokoora ng'aki? Ehe. Aya mogwenerete goteba naya. Oh, totigere igo, totigere igo. Iga emiaka yaito, ing, ntumanyeti eki kerakoreka in the next minute, next minute iga emiaka eyio tomanyeti, Omonene nabo arakoe emiaka emerongo ebere, emiaka hamsini, emiaka isitini, emiaka sabiini, Emiaka emi eyemo na gento, lakini emiaka eyio iga egoeta bwango buna ki? Ntegwanane nabana b'Omonene. Bono bono tiga nkoorere ekebungo ki'omoerio, imanye kobaretera oborandia bw'ebungo ebi buna biare goteba. Egetabu ki'Abaefeso ibere. Ekebungo kiaye ekemo goika bine, gose bitano, lakini gokonya ribaga oaro rigoba kebaka ikomi, engaki yao, lakini ndagete bono bire ase omwebi bike iga. Naki ase ri gwachaka goteba gosoma, soma, Abae b'ense eyemo ekebungo ekemo goika bine, gose bitano, eki'okoigwa buna orarore, ng'o onde taiyo okogokora? Inche Paulo, omokristo Yeso. Nere eyio bore.

ibere, ekebuunga ekemo goika bine, gose nabo na. Ime ase erio. Nyuma ase ayio, egenda aye. Nyuma ase erio, taabu narireegete kare ase ogotunyana chingencho. Igo mwagenderere taabu kare ase ogotunyana chingencho chi'ebibe. Chi'ense eye. Chi'ense eye,

Gose bono, Dear friends, Abanchi ba Nyasaye abwo mwachire ase omosangererekano bw'oyomosomba o Nyasaye oyo, omodikonesi oyo Cheria, Kemunto, orarire. Rituko ria rero ntagete komoumera nemo na Nyasaye ase ring'ana eri ng'a bwancheti bwancha obogoreti omobere ogokwa. Igo obogoreti omobere ogokwa. Lakini thanks be to our intimate God, our dear loving God, ase amaabera aya amanene, nonya tobogoretie emebere eye egokwa, eye twaoonetigwe ase goetera ase omwoibori oito bwe ritang'ani okorokwa Adamu, na ng'o, Nyasae, nonya tobogoretie emebere egokwa. Nonya twaonetigwe ase ase amakweri goetera ase abaibori baito be ritang'ani, God has given us a provision goetera ase ekeng'wanso ki'Omwana oye Yeso oyokwete ase omosalaba, agatwancha twensi abanyabibe ne ching'encho chionsi. Paulo aaroria ase amang'ana make akwana ng'a, Abwo kare ntwarenge abanto Nigo twarenge abaibi, intwarenge abanto be ching'encho chionsi chire mamincha y'amachiko a Nyasae, lakini korende ase obonge bw'obuya bwa Nyasae akarua ekeng'wanso kiaye Omwana oye, agatwancha, agatuakanera esira y'okoboorigwa gwa kare na kare. Bono buna ore igo, igoakaneire esira y'okoboorigwa gwa kare na kare. Bwana Yeso asifiwe.

Mone nabasise. The emphasis yere egane eye ng'a twensi tumekomboregwa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bono nonya twakaneire esira ng'a nonya gokonywa, nonya toigocha ekanisa, nonya buna ore orosana abu, umelipiwa deni. Kwarenge ase obosomba, naye ogochora goitaberana ng'a bono tiga ang'iraneka, onde taiyo okobetereri, The power of choice is you and your God naye amonene Nyasae ototomire tona kobeka emphasis ng'a gaki abana bamino totakoirana etwa na kobeka ebubungo base abana gocha bana gokora visitation bana bikureset kiabeku nonya matanga buna aya abeire iga buna rirorio riko na gokwana gia na gokwana ase enchera eria oko na gokoebereria oitaberane ekeng'wanso ki'ogoakana edeni yao yaakanirwe barenge abanyigure ase eng'ana eye.